everybody have gone see your baby girl this one a house hunting so we'll be going out hello everybody welcome to niger daughter tv if today is your first time of coming across my youtube channel do well to join this beautiful family i bring uh, abby and family and grandma gift i watch our sister vivian video if you not get our sister vivian you now go straight to her house i watch her I watch her uh, react. She react about she talk about grandma gift. Then I go straight to grandma gift house. I see video, the particular video when she talk about when grandma gift say she they look for house. Somebody when help her look for house. Before I talk, I know say they love to bring evidence. I know like make the video too long. You know be like like Yambo Hands people. Let me play that part so that when I hear from grandma, then I will give grandma uh

okay when I watch am for Vivian house, I just go straight to Grandma Gift, then I go re-watch the video. Behold, I see the video when Grandma Gift talk about say, I wan go look for house. No be say the house where I dey no good o, e good. My people, before I dey talk too much, let's watch Grandma Gift. Then drop your opinion, encourage her, talk to her. E no mean say yes, she senior many of us. You know sometimes junior dey give senior advice sometimes junior e get as we take talk to senior, senior go re-realize ah this journey wey I wan embark on e no make sense o let me drop back yes let your opinion mature please no drop comment just because of hate I no dey like am we are all adult many people wey dey watch my video we be adult I dey see people wey dey watch please ma please aunty please sister drop comment

Guys when you are looking for a house there's no house they will not show you I tell you there's nothing they will not show you hmm. let me just turn the camera and show you the house that they are taking me to go and show oh my goodness this is bush oh I tell you inside bush you can see the environment see inside bush oh my god let me just turn the camera and show you the house look at the house there see those two houses so this is the house Look at the road, the road is not even good. Oh my God, look at, see, this is where I'm coming from. And that is the house that they are taking me to go and show. So let's just walk up there and see how it is. But I cannot take you. I cannot take you because of this road. I can't take it. Ah, Grandma Gift, I respect you and uh, I no doubt your, I no, I no talk about how I want to put am.

Den wen you dey stay your sista house, wen quarrel neva come, you nor sey di kitchen too small. But is good you know we develop, is good we go higher, but as far you dey stay your sista house, aunty, mummy, for me o, if I wan tok my own, dose money wen you wan go dey spend for house rent, if nor be sey na quarrel, becos for me, I look am sey na quarrel, yes, naim make you wan comot for dat house. If nor be quarrel ma, You suppose to stay dat house, from dat house you go gather money, the way you build your school, you fit still build your own house. Den from your sister house, you come pack enter your own house. No place wey dem for no dey quarrel, na because una own link enter social media na im make people fit talk put. Any house wey you go fit boast come out say im family na im be na lie, just because una own link to social media na im make people interfere for me I for tell you say from if na your sister really get that house and you are comfortable just because of some in-law when they no know some in-law me I, I no know wetin I wan talk when they no know word when they go talk or when they no mature reach to be a a man you understand because responsible man and or in-laws they no meet two grandmothers they dey happy they dey very okay den just because of sey una daughter get married den una wan scatter because for me o if na me be you yes ma if na me be you editorial husband you suppose to culture him the way he insult your sister he go still get that power to insult you by vex now comot for your sister house you no know house wey you dey go you no know how e be your sister house na your house as far as sey your sister no throw you out except she throw you out but as far say she no throw you out na just word of mouth you know when person dey vex person must talk as far say na mouth na your senior na your senior sister accordingly to you say na your mama then why i dey follow una i dey see how una take dey happy na this one my mama now two sister na only us remain now na only two of us remain o ah mummy Aunty, grandma gift, no let in-law, your daughter hus husband or ekeme husband bring you and your sister friendship wey una don build for many years when to when dem no dey there, when una dey suffer, when una mother give birth to una, when una small small, when una come marry, una husband no scatter una. Why children, na children wey una put for una womb wey una suppose to you know culture talk to dem go come put sansan or put quarrel between you and your sister one your you know your reaction that house wey dem show you you dey in fact you dey discourage seeing that house seeing that road person if person dey look for house no nothing dem no dey show person that particular moment that particular you know when you dey talk so when me view you I feel sad sad sadness abi sadness inside you If this my video hurt you I'm so sorry but if you be my mother or you be my aunty I go tell you say mummy, aunty no let this in-law because if he have the guts to insult your sister the same father the same mother of you he go fit still insult you because this one no be editorial direct sister this one no be editorial na eh, UK na editorial husband insult this one na na UK husband Eh editorial husband insult your sister direct if na because of that you wan comot for your sister house mummy e no good o e no make sense okay ma but if na true say the kitchen too small na im make you wan comot for me as a daughter or as a sister to you my own for be say manage am dey there money wey you go take rent house for a year go use am look for one house land buy the land I know say you go get land because na you build your school If you no if you get land, use dat money wey you wan pay dis year go use am build start the foundation. By next year, you know where you go do. By next two years, you fit pack enter your house dan you go comot for your sister house if na true go rent another house start to dey pay. Those money wey you take dey pay so, gather am use your use am start your own building. By dis time next year, you fit enter your house. By dis time next two years, you fit enter your house. No let your daughter husband your daughter husband bring misunderstanding between you and your sister. For me, looking at you, I know say you be very, very nice person, jovial. In fact, you fit respect small pikin wey dem born today as I dey see you. But the part you no gree come out for social media to address your children. I know say indoor, as everything come leak out, we come find out say una call the two side, una try to make peace and we see you came, when you come your house, you no come make peace for me i and if you comot for your sister house the one wey editorial husband go do tomorrow or the one wey editorial go do tomorrow e go worse o say those things call your daughter okay no let your daughter no let anybody push you comot for your sister house na your sister the same father the same mother except e still dey your hand you come dey look am say i dey fit dey you know eat now remember when your sister render that house for you Remember where i for rescue you remember where you dey today ma am sorry if i talk this word e hurt you i withdraw my word but don't let anybody bring sansan or misunderstanding between you and your sister uk fam um uk family mother okay na this one i get to talk some commenters i beg make una dey drop comment with pics make una dey drop comment with love okay before you dey type type if this person if na me wear this person shoe how e go be am begging if you if you dey close to grandma gift please tell her also tell her say make she no comot my man still dey make this parable say if you use vex take comot for where you first dey stay before if you still get another one i no wish you like that o na still vex they no dey use vex take comot for house house wey you use peace enter don't ever use anger quarrel take comot talk of na your sister property man i'm sorry if i talk put but No comot for your sister house, na your sister house. No any other person go fit give you that gift wey your sister give you except you dey pay. If you dey even dey pay and outside her own, e no fit be the same. No let UK husband or editorial husband bring misunderstanding. Misunderstanding when you and your sister husband direct your husband, direct her husband, e no bring to una. Why una daughter wey una put for womb Wo ma ma say pikin wey dem put sa eh put eh akamu that is all those you know you know say when dem born pikin na all those things dey dey e body na e go na so we you suppose to caution your two daughter UK family she's your daughter editorial she's your daughter if there is any way wey UK mother even take talk to you say ati you see wetin your daughter you know husband do you suppose to apologize because if your daughter husband fit call your sister winch

You come scatter my mama and sister it's not done o please editorial husband me I dey send you message me I look at you before as a gentleman but since one of those things start my brother call UK mother apologize to her look where you for dey come look your mom you go see say okay for me looking at your mom I know say your mom still get you know e train you how to respect because that respect I see am also under me I never near una but no go learn for street or no let your wife come dey promote you it's good your wife promote if your wife no promote no be go promote you but let her promote you for good not for bad if you contribute for two sister to scatter revise yourself call them and apologize make peace before editorial mum comot for that house make peace and our brother also UK husband Please I know you be learned person due to your word wey come out from uh, you know, phone recording, I look you like learned person. E no mean you fit still call editorial mom. Apologize, make peace, you know, let peace reign for the both side so that the two sister go dey happy so that editorial mom that her vibe wey we dey see like take dey train our sister early She go continue with it I just use this my video to talk to Editorial mom and Editorial mom sis eh, sister that is UK mother Please ma, we me wan react to una matter If I see una, that respect as a mother, that respect as a daughter I will still give am to una No home wey dem for no dey quarrel, na because una matter leak out na im make us we get access to it Please ma, mostly UK mom I apologize on everybody behalf Me I apologize pexinal If there is any way no let your sister comot advice her tell her make she still stay she fit from your house pack go her house na good thing na this one I get to talk my people if you get any anything to add please do well to add it na two sister wey dem don old dem don old o this two sister dem don old na only one be The youtuber wey una don watch the video na im but I no fit bring im im senior sister video, im senior sister video dey her inside her video if you don dey follow grandma gift you see her sister when two of dem dey hug each other dey laugh dey play why now why just because of young young guys wey dem see wife marry um please we should be caution for wetin we dey talk please my people drop your opinion opinion of because dem dey wash us yes dem dey wash us okay drop respectful comment no drop disrespectful comment please i'm begging she she be my elderly person i no know you when you dey watch whether you senior her but still drop that respect of uh, comment of respect okay so i meet you in my next video do well to join this beautiful family if you never join i just want to this video to abby and fam but i not conflict let me do abby you section so that this video not too long so i meet you in my next video oh, let me see hey